Ähliňize salam. Bu dersimizde Elifi görmekçi. Gyz adyna da meňze Elif ýalyk. Ýöne gyzyň ady da bu başga zat. Ifiň jorasy, Elfiň hem kömekçisi. Elif näme zat? Näme diýmek? Öňki kanun ýerimizden ýazarys häzir. Şunu göreli. Elif açylşy else if ýagny eger else hem bolmasa if hem bolmasa onda näme etmeli ýagny biziň diňe iki sany mümkinçiligimiz barmy if ýa-da else däl elif diýsek else we ifiň ikisiniň hem bolmadyk ýagdaýynda elif gelýär. Ýöne elif else-den öň gelýär. Ýagny else if ýagny if bolmadyk ýagdaýynda şu net. Meselem elif diýýäs. Bir zatlar et. Eger olam bolmasa elifi birden köp ulanyp bilýäs. Meselem ol elif bolmasa bu elifi ulan diýýäs. Ikinji elif gelýär. Bu elifler bolmadyk ýagdaýynda hiç haýsy bolmasa şularyň onda else diýýäs. Ýokardakylaryň hiç haýsy bolmadyk ýagdaýynda else geçýär. Ýöne ifden soň elifleri ulanyp bilýäs. Meselem, birinji synamaly zat, meselem, biz ýazyp durus x deňdir input, sen kim adyňy ýaz. Meselem, birinji Şolmyrat bolsa, M uly bile ýazsa hoş geldiň X diýýär. Hoş geldiň ýagny giren zadymy goýa. Elif diýeli. Iki nokat aşağı geçýäs. Aslynda olar ýany däl. Elifde hem edil if ýaly bir şert goýýas. X bir zada deň diýýäs. Meselem, Murat M kiçi bile ýazanda. Ýene dam ýazsyn bize. Print Hoş geldiň. Näme giren bolsa şol. X. Näme ýazan bolsa şol. Elif diýýäs ýende. Indi näme diýip bileris? Meselem X deňdir. Näme ýazsyn? Nädip ýazsyn? Murad. Ählisi nur fark bilen. Şular ýaly ýazyp biler. Olar ýaly bolandadam print diýsin. Hoş geldiň. Meselem x diýsin. Ýendem näme ýazsak şo gelsin şu ýere. Eger onuň hiç haýsy däl bolsa başga bir zat bolsa ýenedem x diýýär ýazan zadymyz we başgarak ýerde oýna diýip çykýar. Göreliň. Sen kim diýdi meselem. Murat ählisini uly harp uly harplar bilen ýazdym. Hoş geldiň Murat uly harp ýerde. Indi uly harp bilen ýerdedi? Şu ýerde. Indi şul elif işledi. Şu ýerde x-imiz uly harplar bilen Murada deň, ýagny giren zadymyz x-e deň bolýardy. Olam indi şu uly harplar bilen Murada deň. Onda görýä bir nide uly harplar bilen myrat ýazan bolsa ine meselem şulardan ine şunda ýazan. Onda şuny işletýä. Şu ýerini işletdi. Indi meselem başga bir başga bir zat ýazalyň. Näme diýdik? Kiçi harp bilen ýazaly ählisini. Myrat. Indi hoş geldiň. Myrat kiçi harplar bilen ýazdy. Indi şu ýerde Myrat kiçi harpa deň bolsa şuny işlet diýipdik. Şuny işletdin. Şu ýere geldi x-myz. Şular ýaly, meselem, başgarak bir zat ýazsak, else işler. Şeýtsek, başgarak ýerde oýnalydy. Else işledi, indi bu ýere geçdi. Sebäbi ýokardakylaryň hiç haýsysyna deň däl. Ine muny sanlar bilen hem edip bilersiň. Indi meselem, san giris diýeli. Näme bolsun? Meselem, Şunam string e, string e ýazaýyn sany. Eger san bire deň bolsa näme çykarsyn? San deňdir diýsin. Şuny çykarsyn. Eger san 2 deň bolsa ýazan sanyň diýsin. Şuny çykarsyn. San 3 deň bolsa belgiňiz diýsin. Şuny çykarsyn. Başgarak bir zat bolsa näme print etsin? Meselem

3 aldy indi şu ýere goýdy. X 3-e deň X-i 3-e deňledik biz. Onam X deňdir 3 print etdi şu ýere. 2-ni görelim. Ýazan sanyň 2 diýdeni. Bu ýerdäki elifi işledi. Başga näme görüp bileris? Başgarak bir zat. Meselem 9 girsek başgarak san ýazyn çykdy. Ine, bulaň hiç haýsyna deň däl ýokardaklaryň else işledi. Onuň hiç haýsyna deň däldigi üçin ers geldi, başgarak san ýazyn çykdy. Ine elif hem şunuň ýaly edil if ýaly iki san deňdir ile ýazylýar. Ahyryndadam şertiň ahyrynda iki nokat goýulýar. Eliflerde we ifde hökman şert ýazmaly biz. Ýagny inputyň nämädigini şu ýerde. Else-de hiç zat ýazylmaýar. Ýagny else-de Hiç zada gerek ýok, başga zatlaryň ählisi degişliligi üçin else hiç zada gerek ýok, başgalaryň ähli, başga şertleň ähli üstüni alýar. Elif hem şular ýaly praktika edip elbetde kämilleşip bolar.